Ta pika pika ku Rita. Pika pika ku Rita, aki no tin protokol, sinta pa bo mira. Pika pika ku Rita. Jonathan, bon tardi, bon tardi. Awe pika pika ta yu trempan, trempan, pero mane nan ta bisa trempan ta bende? Dikon nos ta trempa? Laga mi djis briefbusnan, pasobra e dianan aki Pika Pika ta druk bezig, druk bezig ku e komedia Blue Wave, The Blue Wave. Dus yu training, pasobra ta nos di laster siman, nos di laster par di dia, dus kos ta bira hèftig, kos ta bira. Ah! Nervio. Dus nervioso tur hende, tur hende ke duna lo máksimo. Kesenan ke men a, ya, trainingnan ta atardi, anochi. Dus e ora ei pika pika no pot'ei anochi, dos kaminda ta gelijkertijd. Ta p'esei mi di ku. E invitado awe, nos dushi damita, cu ta druk bezig tambe, anto e ke comparti cu nos cu kico e ta bezig cune pa di tres aña caba. Aha! Anto esenta nada mas y nada menos cu nos dushi mamita Sherlyn de Wint. Sherlyn mes lo bay broadcast cu kiko ta bezig ato cual e ke invita tur tur tur tur tur nos hendenan. Na mi a mele Sherlyn Sherlyn de Wint welcom welcom den pika pika of ke ta trempan Sherlyn bo ta den pika pika conta nos hendenan Kiko bo ker a kompartí ku nos? Masha masha danki ku bo a duna nos oportunidat aki pa bini den bo show. Danki un be mas, nos ta gradisido. Mi ta di Stichting Caribbean Angels. Caribbean Angels tin un proyekto masha grandi mes na Amare. Amare ta un un centrum masha grandi mes den centrum di Den Haag banda di Stadhuis bo no por fayé dja sabra ki seis di juni punto e proyecto yama Caribische Markt en op zoek naar vrijwilligers nos ta di diesdos pa sinku e luga ta Amare Spuiplein un sinku unu. Den Haag. Lo tin, e ta di dies dos, boña dies dos, kuartu pa kuartu pa dies dos nei, pa sinkor, pasobra nos ta habri ku un tremendo brass band. Eso! Ei, si no, e ta bin djafó drenta paden. Anto nos tin masha tanto artista mes. Nos tin los dos. Nos tin Edchi, nos tin special guest star Oyo. Si ta Oyo. Nos tin las divas, de Chinese divas. Nos tin dje tante, amal op driba huis bas. Nos tin masha tanto Kos di muzik, nos tin George tambe, George ta bin ku su sketch di dies di e sinku minüt na ei. Ke desi de todo un poko tin. Anto bo por kana tambe riba e Marktplein, nan ta bende de todo un poko, tin krampias di kuminda, tin krampias di koe bebe, tin krampias di kunst. paña, joyas, loshon, numero botaña. Anto pika pika tambe ta ei. Anto no lubida ku pika pika tambe ta ei ku su pikanan. Eso. Kende bosnan bini na granel anto kumpra tur su pikanan. Esei ta ayayay. Rende bende anto e su su pikanan ta smak bon. Bia pasel dunam un boter M'a kuminsá ponel pa mi ku mi di ripiente el a disparsé. Loke un bon amigu di mi a kue bai kuné, mata so mi no a mat'é. Pero ta hopi, hopi bon, anto e kos di mas prèt ta entrada ta grátis. Kel sirbi bo ta bini, sinta, kome, bebe, kumpra bo pika. Tin nos a planta asta mane un restorante ariba. Ate ate ta show off ey duchi yu. Sí, esaki esaki ta ta un un un eh, baby nobo version eh, triocha. Aha. Uhu. Sí, e pica colada E papaya, mango cu ananas den dje, papaya hechu, aha, e famoso papaya, anto esaki ta es un clasico. Tomati, ciboyo, coloflor, anto cu rica scohaye kruiden. Sigur, sigur. Ke desir, kòrda mi ta bisa bo, warda esun pam di mi, pasobra mi ta paga. Kòrda bo, rumannan, bo san paga, pasobra no ta amigu ku amiga. Negoshi ta negoshi. Ta kua, ta kua di nan bo a bisa mi, Sharlene, bo ke? E se, e tres, e triou djei. E triou djei, bo gusta mashá. Bo gusta ku e triou djei ei. Sigur, sigur, i sa bo te. Esta vaina, esta vaina. Doti mesa Juni Bishop ku su kodushi nan ku su pastechi ku su kona tambe trei. Sí, sigur, sigur. Sí, sí. E tabata, uh, bo sa, by the way, e tabata desesperá ta buska un hende, um, un hende pa traha kala. El a haña un hende ku ta traha bon kala. Kala ta man no. Bo me de ke me el a haña un hende por fin por fan, e di ku mi, oh bo pika, m'a keda kla, m'a keda kla ku un hende pa kala. Mi di, eh, Dios grasia. Apala, alabá sea Señor, pasobra sin gaña Junior su kosnan ta tremendo. Sí, anto. Tremendo. Su, su, su, su ko den pika esta bon. Sí. I, i, i atrobe um, el a logra haña Lumpia, lumpia pero lumpia traha do rimanan antiyano. Dus Ey! Ey, Johnny a bende lumpia djaduminge na Eindhoven, seka Jacinta ya, e lage Ey! Mira ki yu Harry no sa sali bai pa su hombra. Ken ta fo? Cos ta caba, tur cos. E ta bo asina mester ta. Un tin mas pastechi, un tin mas croquet. Mira, no señora. Hopi, hopi bon, hopi bon. Mi ta hopi contento, bon. Awel, Sharlene, nos ta spera cu Dios su poder dje saber hoor. Aha, nos ta ban kibra record. Bo record tabata cuantu, cuantu bezoekers? E record di mas alto tabata mil cuatrocientos mas o menos. Ah, Esa well. word nos bai pa dos mil. Sinta dega 2400. Si, no doble. Si. Bo comprende, bo comprende. Laga nos ban doble. Si. Si. Dus shownan, corda, djes abra hoor. Seis di juni, for di djes dos hoor, na Spui, Plein, Shen Cincuenta y Un, Teater Amare, Sharlene ta warda bo cu brasa habri! Brasa habri! Warda bosnan um, pa bini bin disfruta di nos Caribische Markt. Uh, me, uh, Sharlene, menciona un par, par di, un par di par krampiesnan cu ta bay tey presente. Bon, nos tin paña, um, krampiesnan di paña, uh -huh.

tur antiano pa nan haña un chèns pa nan bira entrepreneur. Pasobra nos no tene den nos DNA. No. Mester papia kos manera ta, anto mi ke, pasobra tin hopi hende ku hopi talento ku por traha yen kos. Mi ke pa tur hende nan forma un kos pa bini. Pasobra mi no ker divulgá muchu kos, pero por ta novèmber. Pues nan paga tin. Sí. So nos ta bin atrobe. Pero esei. Fin di november, fin di november so nan. November. Keda ku ne den ta para. Nta korda bon. Semper entrada ta por nada. Ah, well. Por nada, por nada, por nada. Anto probablemente tambe lo tin un teater, no? Derbei. Ay, ay, ay. Yo no papi masha cos. No, pero, no, no, no, no, pero, no, no. Dat dura you number por make nanse. Ako mandé. Pero prome ku esei dia 17 di augustus, kora bonta dia di tula. Aha. Anto nos ta celebré dia 22. Ok. Ok. Korda, mi ta pidi Busna enskribí trempan, paso mané mi pone kosa ki el a yena kaba. Ok. Despues di esei nos tin den Oktober ta luna di borstkanker. Aha. Tambe nos tin algu. Anto pa nos kabi kolmi sera e obra kultural fin di November. Einan e bom ta esta ya. Ok, ok. Ta bira un cos neci, great. Eso, eso. Mm. Shona, dus atrobe, laga nos spera cu wer ta coopera, cu wer o sin wer, yega nos tin cu yega. Ey, Pa pero Djalin, Dios. conta nos hendenan con, con nan ta haci yega cu openbaar vervoer? Esey ta masha, masha facil. Bo ta cu e tur tren cu ta bay centrum, bo ta ba den centrum. Bo bin cu um trein, bo ta ba na Centraal Station of Hollandspoor, tur trein, tur tram of bus ta pasa centrum. Kesa drenta bo ta drenta wak e bus cu ta bay centrum, bo ta para ba den curason di centrum. Hisa cara, mira e wit um

Awel si, sigur sigur, sigur sigur. No, si, anto esunnan cu ke tog bini cu auto, ya, helaas, ta betal parkeren, no? Si, centrum completo ta betal parkeren, pero pega pega cu Amara tin un garashi, anto segun mi dos, bo ta para dos ora pa sinku euro. Mi no sa ke ta asina mas, pero Te ku aña pasá bo ta paga sinku euro pa dos ora. Ke me e kada dos ora ta sinku euro? Sí, sí. Ok, bon. Ke ta sina, ke ta sina tenda mi no por bisa. Mi tin ku bai wak tambe pa mi sa sigur. Ok, ok, ok, ok. Anto, anto, um, ken, ken ta e bandanan ku ta bai tei un biaha mas? Bon, nos tin banda E ta un mixto, nos tin los dos cu ta canta, nos tin tambú di Etchi, Etchi mes ta na Corsou pero su yu ta aki, esei ta Harvey, Harvey y su grupo slash Etchi, Etchi bo mes a no rabia pero ta bo yu ta na manda bo, nos tin guest star Oyo, Oye ta bini deleitá nos, laga mi lur wak. Ta ken mas nos tin? Nos tin las divas. Mm -hmm. um, Ata, mi bon amigo Wendert Castaner ta bin duna su salsa show. Oh, oké. Okay. Itu un workshop tambe, ke si tu rende e ta lastra pone riba dansvloer ei tur. Bo san bini ta kosnan ekspektakular. Anto nos tin George tambe. George ta bin, e la pone un grupo di komedia. Mhm. Un komi ta bis'é George, break a leg, toi toi toi. Gaña, gaña. Pero Sherlene, Sí. E un tropische vogel a konta mi un kos ei, pero ta bèrdat e Basha. kos ei? Basha. Tan chepa tambe ta ei? Ooh, man lo bida esta baina no. Tan chepa ta ei. Tan chepa ta ei, anto em, eh, ku Di la diva Chesca. Ay Dios serio? Malubi da limpi limpi riba tonchi martes tambe. Ke desir e kos ta bira un bom, un tremendo bom. Awel, Bin awel. sinta hari gosa pasa bon. Si boso a comprende Chescan ke paga. Jessica tuma ro eh, tuma flor sin ke paga. Min ta bisa, min no sa, min no ta papia, bo san biwak. Jessica lo masha baina, pero tan chepa pore, Awel. tan chepa. Ay mi tata, Tan chepa ta bin pika pika pe. hombre, ento Rita tambe ta den banda ku su pika. Awel, ta be se Kora ta ven sa. tiki pika. Kora ta Tabe se ven sa. tiki pika. Awel, mm. pero ama, ama Jalen, ma comprende tambe, uh -huh. ma comprende tambe, ku e henter e elenco di comedia Blue Wave tambe tabay tei presente. Sigur, sigur, paso kena tambe tei presente. Anto kena ta bezig ku un comedia walkie, un kos matende, tremendo. Quer decir, Cordenennan, Bai wak comedia. Esun dimi ta gratis, ñapa, pero esun di di Kenneth Cor ta bon. Nos ta amigo, nos ta keda amigo, pero negoshi ta negoshi. Correcto. Mester paga theater, mester paga e artistanan sikiera ta reiskosten. Si, Bo si, con si, mane? si. Tur e kosten ei tin. Awel si, anto ami Esnan tambe ta tin. den. Sherley, ami tambe ta den.

Jawel. Ora ta bon Rita, bo tin ku kema kosa, bo bo tin ku ke ta tasi bo show nan. Kon bo laga, kon bo laga, kon bo laga, pero ya mi ke menti ma diskubri un talento mas no. Dushi yu, e ta bon, great, great, hopi great. E ke me unta e talento so di ser mama, haña boshi yu, Juist. ser presentatriz, awor bo a bira aktrise tambe. E ta Dushi yu. ya mi ta mira bo kaba na Hollywood. No, no, esei si ta ta ver. Of, ok, bo kuminsa na Bollywood anto. Anto poko poko bo ta subi. Yega kaminda bo tin ku yega. Yey, Charlene, Boso kiko mi yu mi yu homber nan ta bisa mi e di ku mi na na hulanda nan ta yama e artista nan bey enner awel mama ta bey ag bashert antilian Dushi yu bey ag ah leuk leuk leuk ti ora boso mi tweeling nan ta verpleger.

Li ya, het is mijn moeder. Wat? Pa bo, ya, ya bo ta bay a kaba. Ya bo ta bay a. Hoofdletter B, hoofdletter A. Ke me mita e koi, mita e koi hopi leuk, hopi leuk. Hopi bon, mamita. Mi ke pa bosnan, ora bosan subi stage, break a leg. Awel si, Como sigur, sigur. Importantísimo e cosa ita. Si. Pero ya, Shalem, bo ta goed bezig cu bo trabao. Goed bezig. Pero Shalem, ta di con bo kere bini cu un Caribische mark? Splica me koe. Uh, bo sa, mi tabata cana na Parijs. Uh -huh. Anto ma mira hopi krampias, ma bai ta come lugar y esta baina, no? Ta e krampisnan tabata tur na um um kunstenaar. Sí. Nan ta pinta riba kai aki ku nai. Mi di koi ta leuk. Mi ta bin hasi algu asina aki. Mi a sinta pens'é, brainstorm, brainstorm ku mi mes, mi di no, e koi ta bira asina. Ma bai den amare presenta the rest is history nos ta nos nan di nos di tres edicion. Ok ok pero awor Shelene bo tabata ba pone riba e flyer cu bo ta busca vrijwilligers con leu bo ta aki esey? Ah si berdad berdad e ta asina aki tin Tin nos tin algun organisashon, stichting, Okan Kenneth mes tambe ta para komo stichting einan ta buskando boluntario. Si. Nos tin Vani Hoi tambe ku su stichting. Nos tin basta dos tres stichting, anto nan ta para einan, anto nan tin ku siña, nan ta bende nan mes. Ora hende nan pasa, nan duna un formulario, nan splika nan pakiko nan ta para, kiko nan sa hasi, anto ta keda na abo ku bo ta bai eens ku e kosnan si òf no. Anto no tin genoeg um um organisashon. OCAN tambe ta un organisashon hopi grandi, esei tambe bo konosé, esei tur tur añ, tur añ e tei Sin gaña patch off pa Cynthia Sí. Cynthia Ortega Cynthia corda wak e coki Cynthia Tin Lionel Martijn tambe. Sí Lion tin Lionel pero Cynthia ta bia bia aki mi sa e cu ke Sí. ama lo cu temo chuwe su nomber pero e ta bira un cos tremendo e ta bira un cos tremendo enton mi ke pa bia pasa tambe na yamasha tanto voluntario mes nos tambe aña un par Awor cu nos ta bay tur tur p'e pa nos haña mas boluntario. Corda bon hendenan, boluntario ta nifica bo ta haci cos por nada pa comunidad. Por nada pa comunidad, no mester paga bo. Si bo hay un tiki, un chipi chipi pa bo por paga bo reiskosten, se contento. Paso yeah. voluntario bo tin yen yen di voor den den je. Bo bo poner riba bo CV, pe mucha young nan. Poner riba bo CV, bo ta voluntario di Rita Pika Pika. Ba, bo ta voluntario di Caribbean Angels tambe. Nummer sí. op. Nan ta puntra ki base. Ora nan ta mira ku bo tambe ta betrokken. Actief. Juist, bo ta actief i betrokken. Zij ta macha macha belangrijk. Sigur, sigur. Mira voluntario. No tin sèn. Bira boluntario. Awor, um, ba bisa un kos ei, Fani Hoi. Fani Hoi tambe ta druk bezig, bo a komprondé sí. Fani Hoi ta bai tei, um, huntu ku, ku Zenaida van Denter? Sí, sí. Fani Hoi a aserká mi, paso e tabata kera bini ku e show di um, Van Denter. Sí. Ma bisele, Ta bon, nos a yega na un komprondementu ku otro. E taña un zaal ku vijftig stoelen met een groot tv-scherm ku HD-aansluiting. Tur e pida pida kosnan, anto ora e ku senai di ora ei ta bin manera m'a komprondé, e lugá a yena kaba. Hopi bon, hopi bon. Hopi grei. Drie tot vier geloof ik, di tres te kuater, een uurtje. Nan ta duna un show tokante di. E lensu di yaya, no? Juist, e lensu di yaya. Sí, m'a comprendé, m'a comprendé esei. E great sí, pasobra ya, nos tin cu sigui Ku nos kultura, ku nos ku nos historia. Sigur, sigur. Anto tuvallig tambe e Zenaide van Denter a gana un prijs. Korekto. Si, di kultuur fonds. Si. Di kultuur fonds. El a gana un prijs. Mi ta masha, masha kontentu p'e ku nos hendenan ta sobresalí. Nos mester destaká, nos mester sigui destaká. No hende grandi nan so e mucha yolnan tambe bo san buta man huntu hasi algu esei ta bal da pena. Awo pero awo Shelène abo sa e elenko di di Lopez Theater no bo sa fe ki ora nan ta bay tei paso ami tei fe fe prome fe prome ku Djesunor. Nan tambe tei. Lopez ta manda su hendenan semper prome ku dia su nor. Pasobra kòrda bo, mester drecha stènt nèchi. Tin un preis pa e stènt di mas nèchi ku tin. Así? Esei bosa, sí, drecha bosa un stènt nèchi. Kòrda bisa Juni. Juni, bo ta tende? Awèl, awèl. Awèl Juni, prepará bo. Sí. So tenta ta cana rond ta ta ta ta wak. Ando ta Aha. busy ori ken nan ta pensa. Bosa kom? En zo Ato- komt het tot stand. Ato, ehm, mi ta hañando un app aquí bisando mi que mi tambe tei ta nimia. Nimia Ah, oil. Sigur, sigur, nimia. Nimia me se te turai nimia ta seca mi. Su, su zeta nan tambe ta mas. Tremendo, sí. Sí, Master, sí. echt de moeite waard. Sí, sí, sí. Ken, ken, ken mas, kua, kua dje krampjesnan ta bay tey mas? Um, Mas je bou, mas je bou, Sherlyn. Bon, nos tin hawa, nos tin hawa ta un Afrikaanse, un Nigeriaanse uh, vrouw. Sí. Paña, Ku hoyas, ku kadena. Nos tin di nos antiano na Nimia, no lubidá esei. Nos tin tambe, tin dje tante ku mi no ke benta nòmber di muchu, pasobra si mi lubidá un, dja sabra mi ta tende. Ta tende bo nobo o bieu ku bo renkarnashon tur. Tur kareu. E e e e mark e e vendersnan tende na ègt ègt ku ta di muita ward. Nan ta duna nan ziel en zaligheid. Nos tin Kimberly, lieve Kimberly. Nan ta puntra si si si ta bai tin zeta di koko di kumpra.

Lo bai mira. Jawel, jawel. Ke men asina e tin diferente variashon ke men ta eigelijk yen produkto ehm di nos, di Karibe, ta bai tei. Juist, juist. Djasabra awor. Ke men Juist. e e Blue Curacao tambe ta bai tei. Kon bo por sa? Ai. Ai, kòrda ta, mi ta pika pika, mi ta bon mi. Yo ta peligroso, mi ke men e blue wave, mi ke men blue Curaçao reel, señor, komo bos, Rita! Si, Nada, si, no por keda skondi p'e muher aki, bo sa. No, mi ke men, ni nan ta pone mi na altura no, a mi ta bròn mi ta. No, nan tambe tei, nan tei. Tin kuminda deka ku su kuminda, tin chef kok tambe. Ganja Tairon tei, bon. Ai, si, Tairon e semi kon se mi lañaba. Si, si, si, si, si. Tairon tei, tin Magali, Magali ku su sopinan delisioso. E, e, ko, ei, koi lanta defuntu. Hombre! Ese ta Como te breche break? Uno na dos. E ta lante brek mo di defuntu. Bobo Ese mané ta baile. tin sopi, tin pan ku karko, por ta mente eksagerá pero hopi Ya, kos ya. tin. Tin awa i lamunchi, awa i tamarén, Numerop. Pero, pero, uh, um, bosa kiko si mi ta sinti opi bia falta di dje, Sherlan, um, pan será. Uh, um, Maggie ta bende pan será ku su sopi. Ah, ok. E mes ta tra su panan, e ta sí. tra su panan, men ta tren pan, e, e ta bisa ta no chilat, mm -hmm. ta bin ku su panan, tu botanya sopi ku pan será. Ok. Si, si. Ki mas, ki mas, Rita? Ki mas segun bo nos no tin? Kenneth, Kenneth ta bezig ta wak nos aki. Mira, el a pone uh, Lopez Theater is er ook. Mi di si, nos a papia cos e ora bo ta den reunion, Kenneth. Dus uh, nos a Si. pasea bou caba. Eh, Kenneth, bo toneelstuk Blue Wave, mi sa cu bo ta bon den bo stof, anto mi ta bin wak. Sí, sí. Anto corta bon pueblo coopera cu nos hendenan bai wak e comedianan paso di esey nos ta crece tambe anto e nos ta bira mas miño. Jawel, sigur, sigur. Nos ta perfecciona, nos mes ta perfecciona nos mes. Sigur, sigur. Ta pesey, mi ta bisa bosan bai wak e comedia. Blue Wave, otro siman segun mi. No, ta dia domingo despues di bo. Ta ta dia shete? Si no. Kenneth! Ta dia shete, ke mi Un- dos di dia mas. Pero ki na unda e ta e ora ey? Na Isla Mundo, Rotterdam, tras di winkelcentrum Keizerswaard. Karchinan ta trinta i sinku euro. Ami tin di bisa karchi a kaba serka nos mes di elenko. Ta solamente online bo por kumpra ainda si mi no ta herá. Pero serka nos mes karchinan a kaba. Tok mi mes a bende bastante.

No, ama kere ta otro siman. No! Ta shie sheti, Sherlene. Ora bon bin ku flyer pa parti, pues bon posa nunka por ta sobre not un do tre buraku. Ah, well, of nos ta lasta poko stoel pone. Si, tambe, tambe. Anto, anto bon, Kenneth. Direct mi ta puntra bo, ki dia bo ta bin Den Haag? Ken a ta biba na Den Haag, Sean? Esei mi sa, pero ki dia e ta haci'e den Den Haag? Esei mi ke mente. Ui, ok, esei, esei, esei, abo mi ta hasi den guera, keda su orea. Ay, esei a faya bo. Si, si, si, no, a mi, la, miño e faya mi, ya mi ta keda afo. Sim no. Dus, no a ke men, anto ken ta MC, Sherlene? A MC ta Coriaca Mal. Eso, Coriaca ta mete ei bo. Si, si, anto nos DJ ta DJ, oye. Oke, oke, oke, oke. Dus bon bon bon bon dus anto tin tin tin sin kor sin kor sin kor kos ta kaba dikon asina trempan Sharlene? Bo sa pasobra tin hende nan ta biba leu tin hende grandi tambe ta biba masha leu pero nan ta komi Sharlene mi ta bin tok anke kokochan ke di banda Pero bia aki novembro nos a siete ocho ora. Ante ah, ocho ora, que me ora cristian ya ya siguiente dia tu rende bobe cas descansar na tempo me trabalho. Novembro nos a siete ocho ora nueve ora. Ok, ok. Mm. Senta dentro yeah. para. Ok, ok, ok. Dus uh, uh, um, Kiko mas uh, Um, uh, bo quiere bisa nos hendenan, mi te quiere sa con nos bisa tur cosa eigenlijk. Sí, nos of uh, nos papi di e vrijwilligers nan, ku uh, diferente uh, di diferente stichting op bouw di un dag ku uh, nan ta smeek na na voluntario. Juist. Ato um, ja ja sabra ja sabra wor voor die Jesus soort is in kor.

Ok, ok. Um, Archie ta haci un bon pregunta. Na papiamento e comedia a Blue Wave ta, et un combinacion di tur dos. Et un combinacion di tur dos, pero uh, laat me bisa, mitar, mitar ta papiamento ato um, Hulandes, ato un chikiritito asina aki, Spañó. Eso, Spañó. buta, Dominique!

E tin hopi hopi mensahe, boodschap den dje. Ya, bo ta mira e Caribis, e pet di nos, e hoop E hoop ku nos ta pará tras di nos selekshon blau. Bon, bon. Ya, i, i, i nos ta ku kurason blau, orguyoso di ta un yu di Kòrsou.

A wel si ami onki nan ta bisa si bon ta puru yu kosou puru mi ta e mi ta hinka mi dedo saka na wowo asina kosou mi lombrishi ta dera na kosou kibe mi ta bo yu kosou bo ta kinan ke nasi yu kosou bo ta nan papia kinan ke pero ami nan mi ta blue wave e ola blue wave De todo, de todo el alma, Blue Wave. Sí, sí, sí, sigur, sigur, ke men um, e komedia ta bale la pena, e tin su, manera mi ta bisa, e tin su bon mensahe, e tin humor, e tin uh, su parti uh, serio, um, um, ai, nos tin, nos tin de todo, nos tin hulandes, nos tin aleman, nos tin... Nos no tin papia mucho. No, no, nos no papia mucho. Eh, eh, no, mi te Mi ta asina entusiasmá, anto tin asina tantu koe hari, manera nos gusta, anto ami sigur. Dus mi no ta bisa ki mi ròl ta bai ta, dus ey buska bo karchi bin sostené nos. Manera mi ser aki mi ta bai online pa un karchi, mi tabata dos, un pa mi un pa mi kasá, tur mi ta wak kuantu hende mas mi ta trèk mei. Sí, sí, sí. Bo con manera que men ma comprende cu ehm varios, varios di ehm nos, nos hendenan Hulandes ehm a cumpra carchi pasobra Hopi great, hopi dor di cu great. ehm e ta, anto hasta Suriname eh. E ta Suriname yo di bon, tambe a cumpra mamita. carchi. Hopi bon. Sí. Pa kon manera, anto a esei mi ta haña hopi great paso union ta hasi forsa. Nos Sí, mester di sí. otro pa e komunidat aki. Ku mente positivo bo ta logra hopi mas. Sigur, Ami keda sigur. bisa kos, mi ta keda kere den union. Anto um manera um nos nos selekshon um ta, mi ta bisa e e. Ey, isla chikitu pero kurason ta grandi. Sigur sigur nos ta bai guera tot en Matthew si te na final te na final no ta nada si nos no gana belangrijk ta ku nos a yega nos, nos a yega chama hopi hopi pais no a yega e aña nos a gana caba sigur sigur nos a bai Guinness book of record

Awel si ke mendeshonan dja saber awor Seca Charlène ku Caribische Markt entera elenco di Blue Wave tambe ta bay tey presente mi persona tambe tey asina e hopi mas ta bay tey awel ban ban ku mente positivo den bon vibe ban hasi Caribe su markt mas grandi ainda. Nos ta banban kiba e record di bezoeker di tur e dos añanan, nos ta ban kibrele e aña aki atrobe. Bai engrandece, sostene nos kosnan caribense. Bini! Bin, bin topa, bin goza, disfruta di nos Kosnan, nos kultura. Fanny Hoy ku su historia ku Zenaida van Dinter. Anto Sherlend mi mester ei presente. Druk bezig djaki paya pa tur kos kana manera nan mester kana. Koreaka mal komo MC. Tanchepa, Cheska, e tur hende, tur e vendersnan ku nan ta e kla pará e pa mustra i bende nan produktonan lokal di nos lugá, anto ban pa bai. Shon nan, manera ami semper ta bisa, muri, nos tur tin ku muri bai. Nos un por keda, danki Djos. Pero morto, no laga morto bin topa bo na kas, laga morto topa bo riba kaya, pasobra ba disfruta, ba selebra bida. Ban pa bai. Sherlene, kiko bo kere bisa nos hendenan? Bo ta bisa masha masha danki por oportunidad aki Rita, mi ke pa bosan bin masalmente sostene nos hendenan, nos productonan cu nos ta traha cu nos mes mannan, nos hendenan cu ta canta nan cancionnan di nan mes, bin, bin apoya, mira, anto no lubida Ta pesey nos ta caba te sin corbo san bay cas bay sosega p'es su siguiente dia tin cu bay wada blue wave. Eso! Eso! Sigur, sigur, sigur, sigur. Sherlene, tabata un placer di tin bo den Pika Pika un bia mas. Sigur, sigur. Masha, masha, masha danki eh, ku bo por a traha tempu, pasobra mi na mita komprondé eh, bo ta drùk, anto asina tòg krea un buraku pa nos por a sinta eh, kòrda nos hendenan di djasabra seis di yüni den Teater Amare, na Spuiplein shensinkuentiun, Den Haag, for di djezesor te sinkor, Ban ban topa ban topa nos mesun hendenan ban topa konosé hendenan nobo i wie weet bo ta topa por ta un klasgenoot of un amiga ku yu bo no ta sa mes ke ta biba na Hulanda dus bon sa nunka awel asina tambe bo por topa un ex tambe yu yu stòp pero ya Adoyos ki fòrti un masha danki Rita masha masha danki ke Dios te bendiga. Amen cu bo den compania y Dios duna nos forsa, hopi energia y luz y pa cada cos cu nos haci nos haciele di curason pa curason eso! Sherlene ya sabra bo ta ayon dikke brasa di mi ato lo mi bini cu bo trio bini cu bo triocha. Corda bon paga mi ta paga truedo tin cu paga. Una di amiga ku amigu, negosio negosio rumana. No no no no no. Danki mamita, masha masha danki. No ordu semper mi t'ei, mi t'un sirbidó, mi ta sirbi mi hendenan, mi t'ei pa mi hendenan all the way. Bo te djasabra ku Dios ke mi amor. Shona esaki tabata un korto programa pa anunsiá di seis di yüni na Teater Amare for di Jesusor te sinkor djatardi. Nos ta warda bo ku brasa habrí, ku harmonia i bon vibe pa nos ban disfrutá nos Caribbe's Mart ku Sherlène ta organisá pa di tres ai konsekutivo. Dus. Ban ba apoyá nos hendenan. Lo mi bisa te djasabra ku Dios su poder. Mi ta konta ku bosnan. Bo no te pa bo no pèrdè.

Kelvin den Burá, No, e ta paden, den e teater, no openlucht. Men awo ser u kai o no kai, nada un por stroba nos. Dus mi ta warda bo tambe.